n'okuteeza za selfie. Okaza kureeba enyamaishwa yoona ei yaakarabaireho. Haza haine oku yaahombekire, ahagati hakaba harimu ka keegi. Okiba nootaahamu, obaasa kureeba enyamaishwa zoona freely. Ahaa, otakaziikire haihi. Otakaziikire haihi.
Nainga shi obundi ozirira haihi kwonka ogireebera omu distance. Otaagihikaho gye.
Otaagihikaho gye, kwonka kari nka ka keegi. Ahaa, abaza aho abantu ngu ayii, ngu ebyo naaza kubyereebera. Ngu enkaari ikumi n'etaano ndi kureeba enjoka. Reeba enjoka, reeba ekicuncu. ngu harimu embwa z'omu kibira. Ii, baaha baamurugamu. Areeta zaamuha azongyeramu. Mm. Ee, muha noogimanya ey'omu kishaka. Ngyebigwe.
Areeta buri kanyonyi koona. That is a fox. Aha.
Mhm.
Buri kanyonyi koona, za parotsi. Paja, eh, paroti mu Kiga n'embwa. Kare kakugambeyo, ka- waaba nooga-

Simoni arunga omurango. Haragara Omwami Kambodia. Mwami Clovis Akiringa.
ayebembera ensi yoona y'okurunda oburango. Ngobwe bantu baije bareeba enyamaishwa. Baije bareeba enyamaishwa harimu ebicucu, harimu ebizaananka, Crocodile. za Mister Anaconda, enjoka ziri empango ezaabomokire zirikweyuburura zirikweyubura Eki obwongo. barakyeta epafada. Aha. Nibireebeka ari enjoka. Harimu encwera egye kwimuka ete ekaimutsya omutwe. Kabanza yakuziga. Abantu bakashashura sente.
Omushanja ati sente kazadema tukora ki? Kare arya orurimi kakye akashweka nyama. Aha mitwaro ikumi obura ngu bahurire ngu gyenda obyerebere ngu wapi. Bashwa bamwanga. Ayanga.
Hati yagira ati reka nsiige erangi omwanya gwoona guboneze. Ziteho n'ebyapa ebisa.
Aha. abantu kugira ngu bareebe ngu habaho embanganizi obundi bakaba bareeta emitwaro ikumi
yaataho aho yataho egyo n'engagi engagi yazo yakihiringa yareeta enkyende ataba atakareebagaho

Aha. Boona reeba era ni pororyosi. Ninga eh, enkanga Eh, erya. ziteera nk'oku zikwatura amahuri Eriho ekingi. ninga za ostrich maya Aha. oburango ateerera kimwe oburango Kyahika aha kyebiri.
ekyebiri Mhm. abantu ngu wa nooza kuyereebera Hati akagwe karikuragaramu gye kenyine.

haza haine oku yaabaire ayomekire omwanya gwe. Hariho ente y'okutandikira n'ey'okushooreraho. N'ey'okushooreraho.
Boona ku baragaramu gye. Matama ngu asitami.
Oburango bwija gye, ateera oburango ati, Mwebare kwija, kwija kureeba. N'ekizindaro kiriho aho. Ekizindaro kiri aho fayinale. Abantu boona bararenga emitwaro n'emitwaro barikureeba omu wiiki eyo. Haza haine oku haabaire haadizayiningire.

Nyoherereza sente oteho nezira zihaho hatiya ndenda nkureebe woresire famire yawe y'abaana munani oriho aho n'omukyara wawe mwaba ikumi buri omwe nabirabira akashohora wowe oziraburire gumire omwe arariganira n'encwera kandi ori otaribire shuwa kugira ngu tiziraryaga kugira ngu oreebe nk'empiri yakuhika haihi.

Ereeba omuntu ari haihi n'akatimba, ezoora amaisho arabyamu eta orurimi, erugaruzayo, etemba ahaiguru hariya.
Hati abaana batandika kurira. N'ababaire bataayaire egyo nju bareebire kutangaara. Ohurira omuze arateera, Iwe nguriza entaama, onyoherereze emitwaro abiri, empiri erikundiire omwana. Empiri encwera eriyo neeteera aha katimba eriyo neegira eti. Emitwaro abiri!

Ityo
Reero eki mitwaro abiri w'okubire ari iwe. Eh, yaho Kazi naho. ye. Aha. Y'okubire ari iwe. Charles Sima Amina nagira ngu aga Kristo gakaba akago k'amaani. Ari aha Facebook page ya Roger Gye, West. gye, Aha, gye. Ha TV. Smart Elias ngu ariyo naareeba okuruga omuri Rwoho Ntungamo Ari ha TV y'eita y'akagwe omu omu mwanya gwa Nakasa Mucunguzi. na kapolisi.
Ah, hariho Leopard. Eh, Leopard. eh, niko naahurira.

Ngu hati exit n'emitwaro abiri abiri. Kitari ekyo mpone okwigurira empiri. Oburanga obu naataire bwona mukabura kwija. Ka murama ngu nyowe nkandaziya bi. Rode wezi. Ah. Oba yoshi. Reka abanozi.
Yeah level level. Eh. Mhm. Mm.

Kurekura anaconda ekabanza ekamira akaana k'embuzi hati bakakworeka ngu niiwe watsigara.
Ekicucu kiriyo nikikwata akatimba kiriyo nikikatsikatsika Nikyenda ngu omuntu. Obwe mpa orugire owanyu na family yawe kuza kureeba entare eremeeta ngyenzi yaayo. Mwihire kuzetegyereza.
Hati ku mwahika rwagati bakinga gate. Kandi banza ngu bakabanza kubegyesa babagambira oku enyamaishwa ziri dangerous, yakukwataho ebicweka ebi okubanza kukwata. Buttocks.
Nkobu orikureeba nk'engwe nibagira ngu negwe ku ekukwata aha bitsya. Ekyo kikabaza omu, mbwenu kikabaza omu mutwe. Reero omu hwayo yaguruka ekakutema engwara. aha rero yo nkamuha Ebicweka Aye bya Data we bamba, aye Rwigirija. bamba, aye bamba.
Ebicweka rya Midru. hati ba- babegyesa reptiles ogu zikukwata abantu ngu orikureeba crocodile yaaragaramu gye ekakuta omu kanwa omwe eka- Ekabaza ya nyama okuki. ekahuumura waayetegyereza Kare ebyo kare- byona bikaba biri omu mutwe gw'abantu ababaire bagiye kureeba ezo nyamaishwa omu zu egyo yenyini. Kandi baija kuzireebera busha. Hati baija barekura crocodile. Hati mbwe banza obara bari. Yaija yabyama gye aha entrance ahu baatahiremu. Obwo neebareeba ezi.
Bagitambikira akakoko.
Ako yaakamira.
Ezo ndakiika. Ako yaakamira.
Baabagira ngu hati mwareeba ekyabaho. Ngu hati eshaaha yo.

Radio West. Eh, nakubona ya aha Mm. mitoma negamba ki
Eh, orya aha kifenensi ya kifenesi aho
warya wanywa arigiye nibwo mwanya ogu esente sho zimwe oba yondamukiza na tumusiime